Үтүө күнүнэн! Биһиги Мария, Андрей Потаповтар диэн ыалбыт, Дьокуускай куоракка олоробут, үс оҕолоохпут. Улахан кыыспыт Айко аҕыс сааһын туолла. Айыы кыһатын маҥнайгы кылааһын үөрэнээччитэ. Икки кыраларбыт игирэлэр Айаана уонна алгыс. Түөттэрин туоллулар. Дьокуускай куорат түөрт нүөмэрдээх Солнышко уһуйааныгар Толсчаан диэн саха бөлөҕөр үөрэ-көтө сылдьаллар. Биһиги иккиэн оҕо эрдэхпититтэн сахалыы эйгэҕэ улаатаммыт, билигин бэйэбит оҕолорбутугар сыал-сорук туруорунан сахалыы иитэбит, кэпсэтэбит, дьарыктанабыт, сахалыы уһуйааҥҥа, оскуолаҕа киллэрбиппит. Төрүт тыл бастатан туран дьиэ кэргэнтэн саҕаланар диэн саныыбыт. Ол иһин үөрэхтэрин таһынан дьиэбитигэр эбии дьарыктанар үгэстэрдээхпит. Ол курдук, үс оҕобутугар анал тылы сайыннарар тэптэрээттээхпит. Бу тэтэрээккэ оҕо үөрэппит ырыаларын, хоһооннорун соруйабыт. Хоһоон аттыгар барсар ойуу сыһыарабыт. Оччоҕо онон сирдэтэн оҕо бэйэтэ хатылыыр буолар, саҥарара эрдэлиир. Оҕону кытта хайаан да тутан олорон дьарыктанабыт диэн буолбатах. Оонньуу ньыматынан дьиэҕэ концерт тириэн, эбэтэр массыынаҕа айаннаан иһэммит бириэмэбитин сөпкө аттаран, үөрэппит ырыаларын хоһооннорун хатылыыбыт. Ситимнээхтик хатылата сырыттахха, оҕо истэр, үтүктэр, саҥарар, өйүгэр тутар дьоҕура сайдар диэн бигэ эрэллээхпит. Бу үгэһи биһиги төрөппүттэрбиттэн үтүктэн салгыыбыт. Ону тэҥэ күндү дьоммут, эбээлээх эһээбит Люция Ильинична уонна Михаил Семенович Дедюкиннар оҕо төрүөҕүттэн, хас ыйын туоллаҕын аайы сиэннэригэр анал алгыс тыллаах кинигэ бэлэхтииллэр, икки саастарын туолууларыгар дьиэтээҕи библиотекабыт оҕо кинигэтинэн биллэ халыҥыыр, икки-үс саастарыттан оҕо национальнай библиотекатыгар сырытыннаран саҕалыыбыт. Оҕолорбут бары ааҕааччы билиэттаахтар. Киэһэтин хайаан да остуоруйа кэпсэтэн утуйабыт, тугу өйдөөбүттэрин ырытабыт, санааларын этэргэ сүбэлиибит, сарсыныгар истибит остуоруйаларын уруһуйдуубут, кинигэни доҕор оҥосто үөрэнэбит. Уһуйааҥҥа, оскуолаҕа үөрэхтэрин таһынан дьиэҕэ хайаан да эбии дьарыктанабыт. Ахсааны, уруһуйу, дьүһүннэрии, тулалыыр эйгэни үөрэтэбит, аппликация оҥоробут, Билэр остуоруйаларын ырыаларын устан монтажтаан видеоклип оҥоробут, аҥардас остуоруйа эрэ устаары улахан тэринии, хамсаныы буолабыт. Көстүүм тигиитэ, локация бэлэмнээһинэ, тылын үөрэтии, остуоруйаларын өссө ордук билиннэр диэн мультигын көрөбүт. Бу барыта дьиэ кэргэни олус түмэр, бэйэ-бэйэҕэ истиҥ сыһыаҥҥа, чугасыһыыга тиэрдэр.

Оҕонньор эмээхсиҥҥэ эппит Ол кэннэ эмээхсин тахсан ампаарын сиппийбит уонна икки ытыһыгар толору булбут бурдугунан сып-сымнаҕас мип-минньиэс колобок буолбут. Онтукайын түннүккэ сойута уурбут

диэн ыллаата Колобок ыраах куотан баран хаалбыт. Биһиги эбээлээх эһээбит оҕолорбут иитиилэригэр сүрүн оруолу ылаллар. Кинилэр тэлгэһэлэриттэн саҕалаан дьиэлэрин хас биирдии муннугар тиийэ оҕо дьарыктанар, саҥаны билэр-көрөр гына оҥоһуллубут уонна саҥаттан саҥаны эбээн, оҕо сайдар эйгэтин тэрийэллэр. Ол курдук, оонньуу уонна спортивнай площадканы эһээбит бэйэтэ илиитинэн сваркалаан, маһынан-уһанан кырааскалаан оҥорбута, самокаттыырга, роликтыырга тротуар тэлгээбиттэрэ, олбуор биир муннугар сиэннэр уонна биһиги оҕо сылдьан уруһуйдаабыт ойууларбытын бааннарга түһэрэн галерея оҥорбуттара. Өссө биир эркиҥҥэ оонньуубут, билэбит, сайдабыт диэн муннук баар Онно нуучча, английскай алфавиттар, Саха сирин, Россия уонна аан дойду каарталара, сыпралар, төгүл, түҥэтии таблицалара бааллар. Оҕо көрөн үөрэнэригэр олус туһалаах. Өссө беседка муостатын шахмат дуоската гына оҥорбуттара уонна оҕо ойуоккалаан оонньуур классикалар Фанеранан шахмат фигураларын быспыттара, онон сайынын да, кыһынын да салгыҥҥа шахматтыыбыт, дуобаттыыбыт. Оҕону кытта элбэхтик кэпсэтэ алтыһа сырыттахха, оҕо телефонтан, телевизортан тэйэр, бэйэ-бэйэтин булан дьарыктана үөрэнэр, сүргэтэ да өрүү көтөҕүллүүлээх, хаппырыыстыыра да ахсааннаах буолар эбит. Тугу билбитин, көрбүтүн этиттэрэн, санаатын тиэрдэргэ үөрэтэр ордук. Оҕо сайдыыта тус-туһунан буолар, интэриэстэрэ да, дьоҕурдара да олох араас буолар. Онно барытыгар сөп түбэһэр гына эгэлгэ ньымалары тутта сатыыбыт. Оҕолорбут төрөөбүт тылларынан саҥаралларын, сайдалларын туһугар бастатан туран биһиги төрөппүттэр сыал-сорук туруорунан үлэлэһиэхпитин наада. Болҕомтоҕут иһин махтал. Эн саха буоларгын ким киһи баайдаахкын